my country people una welcome back to my channel today sean don drag shegs into a fight with wani and her sister and also femi and mikey wey be say dem just evict last sunday dem don come out for their post show interview to come reveal shocking revelation about cassia and lastly oneifans don drag chizzy of di big brother naija level up season dem don give am beta wotowoto ova di housemate wia im dey stand dis season so chizzy of di big brother naija level up season im na di second housemate wey be say fans don drag dis season for standing double key una remember tok say dem first drag chichi few days ago when chichi come out say she's a lover of beautiful things chichi don dey talk that thing since she even dey inside um big brother house say she be lover of beautiful things she like love a lot so that's why she dey support um the married couple most nigerians sef for this our country we like people wey be say don marry we like marriage well well for this side na just the honest truth i no know about other african countries or western countries but for nigeria here you see people wey be say um don marry dem dey always give dem special respect for this side. Uchechi come come out e come dey openly dey root for double k and some people dey no see am funny so the person come come out come dey call am out say e go good make e mate wey be say don go be brother say make dem make sure the ones wey dey inside say make dem make sure say dey play the game well so that when dey come outside dey no go become admin for whatsapp for another housemate wey be say wan go into big brother shoe so the person come come say hustle o make you no go bbn den become admin for another bbn housemate whatsapp group come put laughing emoji so people come dey ask say who be the person this one this one people come come out come dey drop comment say na cheesy first person wey come say na cheesy cause this rubbish trend of the money is married and some gullible people follow him laugh out loud woman una mind no go touch ground another one come say who please the next one say very anyhow and shameyish guy cheesy ewu na all dis type of insult na im make um housemate stop to dey stand the um any bbn person af um una remember sey last year when e dey do big brother naija all stars the thing cause a lot of ex bbnaija housemate to lose some of their fans because they actually stand certain people for the all star season wey be sey no sit well with some of their fans and all of that so that's why this year if una notice most of them dem no gree talk anything for the housemate wey dey inside the show e go good make we allow dem make dem stand. E good make we dey give dis housemates opportunity too to air dia view about housemates wey dey inside di Big Brother house. So onto Femi and Mikey mata, according to dem wen dem come outside, most of di housemates wey be sey dem come outside dem dey always dey surprise wen dem hear sey Cassia and her husband Kellyrae dey actually married.

Na im um Kelly Rae, the thing vex Kelly Rae well well, he was so angry. But they try to calm Kelly Rae down, say, ah, no be something where we say they serious and all of that. Me, for one, I understand why Kelly Rae go react like that because you know to see this na reality TV show and na Nigeria na I get am. We know as it e be. Una remember Tega matter, wetin happen with Tega. So he just no wan make people push certain narrative about Cassia, na im make him react that way. Make una lis ten to the interview for una sef.

care for am and all that but that thing i say ah e dey deep even when toby bin dey put pressure for uh, toby forge bin dey put pressure for cassia mm. and all that i dey see kelly ray reaction e dey kelly ray no just come dey like toby that period and i say this thing dey deep But you, so but you feel say una don hear wetin dey talk na i actually enjoy that their interview because everything wey be say dey talk for there the thing just enter well femi na such a sweet soul So unto Sean and Wani matter, una remember say they quarrel few hours ago. So for inside diary section, Sean come dey there dey cry as he dey narrate the thing. Baby brother come dey tell her say, but you know to say wetin you do this girl, it was not fair and all of that. Say e go good make you go apologize to her. So he come grow the balls to go apologize to the girl. Getting there, instead of Sean to apologize, he dey drag his friend Shegs into the matter. So according to Sean, as the apology wey say they giving they tell one and to say he don't tell say he don't go over the top so many times for their relationship, even up to two or three times. Say but one uh, eh, one on the other hand, say she never go over the top. So one call tell and to say it is not fair, say you know fit um, talk like that because she too have made sacrifices for their relationship. Sean, um, Sean called the tell her to say say there was this time um one of e guys wey be sey be shakes, see di one wey be sey don dey on di show big brother naija show before, shey e get di time wey be sey shakes offend am and e hurt him sey na so e come cut shakes off for a whole year dem no talk e just cut di guy off. So dat statement really trigger shakes fans because according to dem there's no need mentioning shakes inside eh, apology wey be say he won't give say na gaslighting dey try to gaslight wani instead of just coming straight up say ah babe i'm sorry the way i spoke to you say i not talk to you in a right way i not supposed to talk to you in that manner for where people there and all of that even where people not there there one can use shakes still block the mumu thing wey be say he do instead of taking accountability for his actions so make we see how fans react to this thing wey be say

um una go see say wanni something really dey wrong with dat girl i dey tell you so e go good say make dem leave the two of them for inside the house because na Handi na dey actually see things wey be say wanni no dey see if na me be even Handi i think i go keep malice with my sister for one week um since she wan go fool herself with Sean make i see whether she go fit live with Sean without me another person come come come say take accountability gosh boy stop gaslighting her yo my energy queen is not wealth it runs far away.

they are not comfortable with, the boy has a long way to go, he's still gaslighting her and talking about how her actions hurt him rather than how he is hurt her. To me, Sean justifying his bad character na a very terrible attitude na he get so without him knowing. So because you dey fight with person, you go take back all the care wey be say you don't give the person and the love. When it's good, you return it. Na so some pipu be for real life oh, if dem dey fight with you all the whole good thing, all the whole love and affection wey be sey dem don show you dem go throway am into the wind. Things dem go only treat you right when una dey in good terms, if una no dey in good terms dem go treat you like dirty. Una no believe sey over two hours Sean never still apologize for that conversation wey him and Wanni dey get and you know sey we women if you just tell us I'm sorry everything don end but this one no, Sean ego too dey over the the ceiling. e no fit even bring down himself to say I'm sorry. Kwani just move on, make she play solo because she already get a very very solid fan base uh, behind her. But if she say she won't continue to dey dey with Sean and if fans, her fans won't go remove Handy, make only one e dey there. Oh, e go too bad. Una take care, una bye.